Whakaū koutou i te wairua i nāianei.
I ea katoa aku wawata. I rangatahi te tū. I Māori te tū. Ka mutu, i rongo ngā tamariki, i tuarua mai mātou. Kua whakaihuwaka i roto i te kaupapa, i roto i te reo. Nō reira, koirā te mea nui. Mai te Polly ki te ā-motu, te kai rā, whakatā. Koirā te āhua pea mēnā e tino hiahia ana kia whakaihuwaka mai te rōpū. Ka taea, ka taea e mātou.
E whā ngā kapa i te haratau i konei. Nā tūmanako. Kia ngāwari o ngā tūmanako. Te aroha o ngā tūmanako. Tata kei mama au i te ao e nāhi ana i te aue. Ki te wharekura o Wani Waititi Marae. Ko taku aronga matua ko te karo mahi kia pono te kōrero.
Tekau mā rima meneti ka mate tāua ki te peka atu. Kotahi anake te take I tū ai he rua kapa ngahau anō nō te marae. Ko whā ana te take! Horahia, horahia, horahia ngā wai tapu mai te ipukarea hine kōrero. Āe, i toko ake te whakaaro i a au. Ā, mā te aha i te whakakuhu i tētahi tīma anō ki ngā whakataetae ā-rohe pakeke nei o Tāmaki Makaurau ki te tautoko i te kaupapa e pai ai te whakakuhu atu o ngā tīma e ono ki Te Matatini? Ara ka kahutia au ki te kahu o te tika, ki te kahu o te rangimārie. He nui ngā hua i puta i te whakarite i a Kia Ngāwari o Ngā Tūmanako me Te Aroha o Ngā Tūmanako. Ko tētahi o ngā hua nui, ko te whakahoki mai anō i ngā raukura o Hoani Waititi ki te kāinga. Nā reira, he hirahiratanga tērā. Ka mutu, He wāhi e tū ai ō tātou whānau e kore pea e eke ki ngā kapa pakeke o ngā whakataetae puta noa i ngā ā-rohe o te motu.
It was a taito. Yeah, taito.

Te Wharakura o Hōni Waititi Marae!
Kua mutu mātou te katoa o te hōtaka, rangi mai, waiata mai, kori mai, ā-ringa mai, engari atu i te waiata tira. Ko toku tino wahanga o te hōtaka, ahakoa he uaua katoa ngā āringa, ko te wahanga haka o te eke. I te mea, he tino kaitangata te āhua tāna te whakaatu i te pukuriri.
Ehara mai au ki te haratau, engari kei konei au e whakawā ana.

Engari, ko Makai rā kei, kei runga noa atu, oh, me tērā, tērā wahine, wahine weriweri. Engari tonu, he hūmārie, e Ataahua. Piki whakarunga au ki te tihi o te maunga titirangi e.
Me kaha ngā kaiwhakahaere o ngā tīma e rua. Nō reira i tohua mamao ko Makaira, nā te mea he uaua a Makaira, nē. He uaua te mahi tahi ki a Makaira. Nō reira, ki a Tau, ki a Te Uva rā, ko Nā Rani kai te pai māku a Makaira. Ka haere mao tahi ki tētahi tīma, ka noho

Until the boys go out for haka and then we climb back. Ko te whakataetae o te aroha ki a ngāwari. Koirā noa te whakataetae. Ehara i te mea i te whakataetae ki kapa kē atu, ki wāhi kē atu, engari, ko Waititi ki a Waititi. Ka mutu, ko ngā tūmanako hoki hei aronga mā tātou i te whānau.
Ka pai.

ki te whakataetae. Ehara tērā āhua i puta i a Te Ua, i puta i a Jade. Nē, i puta i. Ei te whakahaere a Jade i tērā kapa, ei, me he rōpū e kuhu ana ki te matatini.
Āe, he whakataetae i ngā wā katoa. Koirā, kāre, kāre pea ngā kaimātakitaki e mārāma ki te nui o ngā haratau i oti i a mātou. o kia ngāwari me te aroha. Engari, he pērā rawa te kino o te wairua whakataetae i tēnei purari marae. Ina e tē taea te ngahau noa, kāo, ehe, me whakataetae ahakoa te aha. Renee, Alizé, Bobby Rose, tū te kīhā. Ko te wehewehe i ngā kaihaka tētahi tino ā-tohe. Tane ma, it's Selwyn, Uncle Riki, te waaka. Na taku tuakana nga kapa i kowhiri. Nana, katoa, ko wai ka tu ki tehea kapa, ko wai ka whakahaere i tehea kapa. Ka mutu, taku tuakana me taku mama ki te kapa kotahi. Ko māua ko Ngārangi, ko taku pāpā. Ngārangi, kāre ia i tiehia. Hai papa, taku pāpā, waimarie mehemea kei te kite ia, kei te aha ia. Ei, koe ra tō kapa, koe rā tō kapa, whakarite mai. I tō kapa. Pae tū, pae hinga. I mutu i a koe ngā aringa?
We just do a, e, i, o, u aringas and we just on a rotation. I mean. We we tutoring too many teams now. Literally there's four teams here today. I have tutor three of them. Three of the four teams.
A ko te tahuri tērā, nē? E tu ai ki a tau kia, oh, ka whakaara hia tētahi, uh, tētahi ka pai te rāwa. Um, ki te awhi nei te kaupapa, ka huri mai a karaua, nē? Ka tīmata te rere o tōna wā, Oh! Hea kē tō mate? Kāre au te mōhio, kāre au te hiahia ki te tū. Ka, he, he nui aku mahi. Hea, hea te mate ki a koe? Te mea, te mea, te mea, te mea, te mea. Mea rawa ake, ka tae a koroua ki te haratau. Kīa tau ki a ia, Oh, Kao! Kao, hei āmahau. Kāre koe i te hiahia tautoko i te kaupapa o Kau i kōrero pērā, FOMO, nē? Koirā, FOMO, FOMO, te tahuri o Rangitumana. Tahuri, we're trying to keep you hidden, you're just sticking out like a sore thumb, aren't you? Oh God.
Kei te whānau, kei ngā tamariki o te kura. He oranga ngākau tēnei te tū ki muri a koutou. Ahatia ngā whakawhiwhinga hei te whakataetae atu mai nei o te mea nui e pai ana ēnei mahi ki a koutou, ka mutu kawea ana e whakakarohia ana mātou i a koutou i runga i te tika

Tuku, tuku e, taku kura e. I whakatū a ngā tūmanako i tētahi taumata whakataetae, engari, mō te whakatū i tētahi taumata whakangahau o Waititi, nā kia ngāwari tērā. Mō te taha ki te mata ki ia te aroha, ā, i mīharo pai ai. Me taku whakahīhī pai.